Ave, u Danjelu Sirruman jinsab għal episodju ieħor ta' Triq Tagħna, propju minn Triq Juno f'Pembroke. Juno kienet alla fi żmien ir-Rumani li kienet tirrappreżenta t-tiġijiet jew iż-żwieġ u l-imħabba, x'taħseb Sanderus? Ejja, fimni, jaf xtida, jeb, għalissa minn jek tħasru l-attiġijiet. Għabba l-pandemija.
U inti xed tamlu għonek bil-gazzetta? Inkompli nistudja dwar il-Rumani u għalix kienu huma illi vintaw il-gazzetta. U għajba. Fatt, il-Rumani kienu joħorġu l-akti djurnali illi jek teqliba mir-Ruman illi kulħadd jifmu għall-Ingliż eh, tiġi id-Daily News, Daily Events. Għallum il-ġurnata.
Hekk hu, vera, il-gazzetta tagħhom kienu jkun fiha l-aħbarijiet politiċi, it-tattiċi militari tagħhom li fejn jkunu invadew u x'naf jien, eh, xi aħbarijiet oħra soċjali. Kienu jqasmuhom lin-nies biex. Kienu jqasmuhom lin-nies biex ikunu jafu x'inhi jiġri, gossip kien ikun fiha eh. u anke lista tal-eżekuzzjonijiet biex tara. Minn hemm bdiet mela wis probabbli dil-biċċa xogħol tal-gossip. U ninsabu fi triq 12 ta' Mejju Tgħidlix ta.
Xiex? Tgħidlix 12 May il-banda hawn u r-Rumani ħarġu biha wkoll. Le, le, le, ħankellmek fuq il-kalendarju. Eh. Mela, inti meta tqis li r-Rumani kienu kkonkwistaw tliet kwarti tad-dinja, eh, kellhom daqsxejn ta' problema biex il-pajjiżi kollha jimxu ma' xi ħaġa standard, qed tifhem? Allura x'għamel kien hemm Ġulju Ċesare u ħareġ hu b'kalendarju Dejjem kien brav.
Bravu, bravu. Li kien jimxi mas-soularier, għalhekk waqqaf it-tnax-il xahar. Tajjeb? Huwa għaddej sa llum, mhux hekk nimmaġina? Dak huwa l-Julian Calendar, ifhimni, hemm xi postijiet ortodossi li jikkalkulaw ċertu festi bil-Julian Calendar, imma fil-verità kellu xi ftit minuti ħażin, xi ħdax-il minuta u nofs ħażin. Allura fl-1582 inbidel il-kalendarju għal dak li nużaw illum li huwa il-Gregorian Calendar. Dejjem, dejjem għadt li hu injoranti l-Ċesri. Għatek kempet kemm hu brav. Mur min? Ara ma jismakx għax qatalek rasek. Ma tagħmel ħadd pinġi? Le, ġejt hawnhekk propjament ħanolqot. Żewġ safar ġebla waħda. Għaliex?
Għaliex.
Mela, it-tatus. Eh. Illum il-vintawhom ir-Rumani. Le, ma vintawhomx ir-Rumani jeżistu qabel. Imma r-Rumani Kontra ta' li dak li namlu l-lum, l-lum namlu tatu għal xiex, vera biex tidher isbaħ. Issa, imma r-Rumani kienu jamlu tatu fuq nies eh, biex jarfuhom kriminali, insara, eh, nies li ma ridux eh, kienu hekk baxxi fis-soċjetà dak l-affarijiet. Hmm. U xil qatt iktar? Għax inta tilqat żewġ affarijiet, żewġ safar b'ġibla waħda. Eh, ejja, Tħares għalejk tatu tiegħi. Eh, in-numri Rumani. Appuntu, in-numru Rumani. Rumani kienu ħarġu b'set ta' numri, da' qed ngħidu disa' mit-sena qabel Kristu sewwa. Eh. U ċertu ehm, kalkoli il-lum huma għadhom famużi, huma kienu ġabuhom standard.

U biex nagħlqu ġibtek f'post daqsxejn storbjuż. Ekku, fil-konkos, ma konkos ir-Rumani għamluh? Iwa, inbelħek jekk ngħidlek illi iva, il-konkos jew sistema ta' konkos kienu ħarġu biha r-Rumani. U meta x-xjentisti tal-lum il-ġurnata ċċekkjaw ftit fuq il-materjal, saru jafu li kienet ta' kwalità tajba ħafna, u li kien jagħmel inqas ħsara lill-ambjent mill-konkosli li forsi nużaw illum il-ġurnata. U kien b'saħħtu żgur għax hemm strutturi li għadhom hemm sal-lum, eh, tar-Rumani. Tgħidlix li r-Rumani bnew il-flyovers ukoll? Le, imma kienu qishom l-infrastructure mall tar-Rumani. Toroq aħjar għalikum. U hekk għamlu, toroq aħjar għall-Imperu kollu, għaliex dawn kienu s-suċċess tagħhom jistgħu jagħtuh għal dawn it-toroq għaliex kienu s-suldati jistgħu Imorru minn post għal post b'mod faċli, il-kummerċ kien ħafna iktar faċli. U għadhom jeżistu sal-lum, eh, kienu toroq tajbin ħafna. Kienu toroq tajbin ħafna.
Tajjeb li ngħidu li f'seba' mitt sena għamlu 'l fuq minn 55,000 mil ta' toroq pavimentati fl-Ewropa u madwar il-Mediterran. U b'dil aħbar, sinjuri ħa nagħlqu daw il-ġimgħatejn li għamilna għamilniha ta' Rumani nistgħu ngħidu. Ekku eħe. U jekk interessajtu ruħkom forsi la tarġa' tiġi il-ħajja n-normal, għax ma tmorrux daqsxejn ġirja sad-Domus Romana u taraw il-ġmiel li għandna f'pajjiżna. Ekku ekku, minn hawn nixtieq nirringrazzja lil Heritage Malta illi fetħilna d-Domus, grazzi għalina biex inkunu nistgħu niffilmjawha imma la tinkwetawx, morru intom ukoll għax vera vera sabiħ.
Nsellmulkom għall-ġimgħa d-dieħla.